f'ġisimna għandna organu li hu magħmul minn 86 biljun ċellola. Huwa stmat li kull ċellola tista' tikkomunika ma' 10,000 ċellola oħra madwarha. jiżen biss 2 fil-mija tal-ġisem kollu, iżda juża 20 fil-mija tal-ossiġenu li jikkonsma l-ġisem. Madanakollu, jekk kull ċellola ikollha tikkomunika ma' kull ċellola oħra fil-moħħ, dan l-organu jispiċċa b'dijametru ta' 20 kilometru. Dan huwa l-moħħ, l-aktar organu kumpless li għandna ġewwa fina. Il-moħħ jaħżen fih il-ħsibijiet u l-memorji kollha tagħna. Fi ftit kliem, il-moħħ huwa aħna. Il-moħħ huwa ffurmat minn diversi partijiet li għandhom funzjonijiet differenti. Fil-qalba insibu il-brainstem. Din hija l-eqdem parti tal-moħħ li tikkontrolla funzjonijiet essenzjali bħan-nifs, it-taħbit tal-qalb u l-pressjoni tad-demm. Fuq il-brainstem hemm it-thalamus li sservi ta' tarġa għall-informazzjoni li ġejja mis-sensi tagħna. Madwar it-thalamus insibu l-hippocampus, post il-memorja, li tgħinna niftakru fejn ħallejna ċ-ċwievet jew triqitna lura d-dar mix-xogħol jew mill-iskola. Is-cerebral cortex Jagħti kollox. U għalkemm jidher qisu ħaġa waħda, fil-fatt huwa maqsum u għandu funzjonijiet differenti. L-occipital lobe għandha x'taqsam prinċipalment mal-viżjoni, dak li naraw. Il-parietal lobe tipproċessa informazzjoni ġejja mis-sensi u tgħaqqadha mal-informazzjoni viżiva li ġejja mill-occipital lobe. It-temporal lobe hija ċ-ċentru tat-tagħlim u tal-memorja. Fiha nagħrfu uċuħ, oġġetti, ħsejjes u ambjenti differenti. Il-frontal lobe hija forsi l-aktar parti li tiddefinixxi jien Minn jiem. Minn hemm toħroġ il-personalità tagħna, il-lingwa u l-imġieba tagħna fis-soċjetà. U fuq wara għandna ċ-ċerebellum li jikkontrolla l-movimenti tal-muskoli. Dawn il-partijiet jaħdmu flimkien anke fis-sitwazzjonijiet sempliċi bħal meta nagħmlu kick-kratè. Allura, Minn xiex hu magħmul dan il-moħħ? Minn biljuni fuq biljuni ta' ċelloli magħrufin bħala neurons. Dawn għandhom qishom swaba tawwalin li minnhom jikkomunikaw ma' xulxin u jiffurmaw netwerks kbar u kumplessi. Dawn in-netwerks huma l-bażi ta' kif il-moħħ jagħmel dak li jagħmel. F'kull neuron insibu id-dendrites li jirċievu l-informazzjoni minn neurons oħra. Din l-informazzjoni tgħaddi mis-cell body u jekk tkun b'saħħitha jew importanti biżżejjed, tgħaddi wkoll għal neurons oħra permezz ta' l-axon. Infatti, dan hu l-mod kif jikkomunikaw in-neurons. Dan kollu jiġri f'biljuni ta' neurons il-ħin kollu anki issa waqt li qed tarawna. B'dan il-mod tinbena s-sistema kumplessa li tħallina naraw, nisimgħu u nesperjenzaw dak kollu li hu madwarna. Il-moħħ jagħmilni jien min jien. Il-moħħ jgħin jiġġenera l-emozzjonijiet, l-azzjonijiet u fuq kollox l-intelliġenza. Huwa l-organu partikolari illi għamilna uniċi li għamilna dak illi aħna. Ma kif jasal il-moħħ biex jiġġenera dan kollu? Dik hija t-tema li jien għażilt din is-sena fil-vjaġġi tiegħi madwar ir-riċerka fl-Università ta' Malta. Beħsibni nibda mid-Dipartiment tal-Cognitive Science fejn se niltaqa' mal-Professoressa Noelie Brogdorf sabiex tispjegali aktar dwar kif il-moħħ jakkwista u jipproċessa l-informazzjoni sabiex b'hekk jagħmel sens minnha.
Prof. Brockdorff, x'nifhmu bit-term cognitive science? Mela, cognitive science hija x-xjenza ta' kif il-moħħ jipproċessa l-informazzjoni, kif aħna naħsbu, naraw id-dinja ta' madwarna, kif niftakru, kif nifhmu l-affarijiet. Bl-Ingliż aħna ngħidu how the brain gives rise to the mind. Ah, u x'differenza hemm bejn the brain and the mind? Intaw l-istess? Mela, mistoqsija interessanti li bil-Malti aħna nużaw il-kelma moħħ għat-tnejn li huma naturalment. Imma hemm distinzjoni, hemm il-moħħ fiżiku. U hemm il-moħħ meta aħna bil-Malti ngħidu il-menti, kelli xi ħaġa f'moħħi. F'dak is-sens qed ngħidu xi ħaġa in the mind. Hawnhekk għandna fil-fatt mudell ta' moħħ, jidher hekk qisu ħaġa waħda, hux hekk, ħaġa waħda. Però wieħed għandu jinnota li l-moħħ mhuwiex kollu l-istess, hemm qisu dipartimenti differenti, sa ċertu punt tista' tgħidilhom dipartimenti. Pereżempju, il-biċċa ta' quddiem tal-moħħ hija l-parti tal-moħħ, the brain, li tirrigwarda d-deċiżjonijiet. Ġifieri aħna meta nagħmlu d-deċiżjonijiet huwa dak l-parti tal-moħħ li l-iktar qed jaħdem. Ġifieri allavolja qed naraw ħaġa waħda, attwalment hemm qishom ħafna dipartimenti kollha qed jaħdmu l-ħin kollu imma kollha għandhom ix-xogħol partikolari tagħhom.
Tidher riċerka komplessa, id-dipartiment tiegħek liema linji ta' riċerka qed isegwi fil-preżent? Mela, fil-fatt għandna ħafna programmi ta' riċerka għaddejjin, però nkellmek fuq tnejn. Wieħed minnhom qed nieħu ħsibu jien li eh, jirrigwarda id-deċiżjonijiet f'sitwazzjonijiet meta n-nies iħossuhom imbeżla. Infatti, eh, dan huwa studju finanzjat mill-Unjoni Ewropea u fih l-istudju qed nużaw oġġett li kulħadd għandu, jew kważi kulħadd, mobile phone,

lill-policy makers tal-Unjoni Ewropea kif jistgħu jtejbu s-sitwazzjonijiet taċ-ċittadini tal-Ewropa attwalment. Ġifieri dik hija dak huwa l-iskop tar-riċerka. Telimina dak li jbeżża' n-nies. Telimina jew tipprova ttaffih, ħa ngħidlek, għax ċertu affarijiet ma tantx tista' teliminhom, imma tista' ttaffihom forsi. Sewwa, sewwa, tajjeb.
U l-proġett l-ieħor? Il-proġett l-ieħor, nistiednek Godwin li niżlu ftit isfel fil-laboratorju fejn niltaqgħu mal-Professur Ian Thornton li qed jagħmel riċerka dwar l-attenzjoni. Grazzi. Mela ninżlu fil-laboratorju. Ninżlu, grazzi.

Interessanti.
Dan kollu wassalna għal xi ħaġa vera impressjonanti. Il-kapaċità kbira li għandna aħna l-bnedmin li nieħdu deċiżjoni. Iżda ngħiduha kif inhi. Xi ftit jew wisq, din il-kapaċità m'għadix tagħna biss. Kif naraw spiss fuq l-internet u llum anke fi djarna, għandna teknoloġiji imsejħa intelligenti li kapaċi jitalmu, jirraġunaw, u saħansitra jieħdu deċiżjoni. Xtaqt li nimxi sant il-professur Alexei Dingli li jirriċerka l-intelligenza artifiċjali għax nixtieq niddiskuti dan is-suġġett u l-komplikazzjonijiet li ġib miegħu.
Prof. Zwingli, nafu li waħda mill-funzjonijiet ta' moħħ il-bniedem hija l-abilità li jieħu deċiżjoni. Il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni. Iva, mhux biss il-magni jistgħu jieħdu deċiżjoni, imma attwalment jieħdu deċiżjonijiet. Ġifieri jekk naraw naqra l-ħajja tagħna wkoll anke llum. Naf xi ħaġa sempliċi, pereżempju, l-arloġġ li għandi fuqi. Pereżempju fuqu għandu l-alarm, mela meta jkollix appuntament jaqbad u jibda jivvibrate biex jiena ninduna. Jiċċekkja wkoll qalbi, tajjeb jew kemm nimxi, tajjeb u javżani ma nimxix biżżejjed. Xi ħaġa żgħira li nsibu f'kważi f'kull dar illum huwa forn. Tajjeb ħafna mill-fran moderni llum il-ġurnata mhux biss tista' tgħidilhom sa ssajjar imma jiddeċiedu huma kemm trid nar biex issir dik il-ħaġa. Però mixjin ukoll lejn fażi fejn issa mhux biss il-kwistjoni tagħna huwa jekk mhux se tinħaraq l-tiġieġa jew le fil-forn, imma affarijiet ħafna iktar serji minn hekk, pereżempju karozzi li jsuqu waħedhom. Jekk jien ħa nitla' fuq karozza u di ħa toħodni minn post għall-ieħor, kemm se nafda dil-karozza? Kemm se nafda li di mhux se jkollha accident jew li ħa jirnexxilha twassalni fil-ħin? Ġiet dawn huma considerations serji ħafna li rridu nagħmlu fis-snin li ġejjin.

Tajjeb, hemm ħafna teoriji, biss ħafna drabi li nagħmlu aħna nqabbluha ma' dak li aħna nqisuh bħala intelliġenti. U fil-fatt, fost l-annimali intelliġenti, l-iktar intelliġenti li nafu huwa l-bniedem. Mela x'inhuma dawk il-funzjonijiet li l-bniedem jista' jagħmel li għalina nqisuh intelliġenti? Pereżempju, jitkellem. Jew forsi jaħseb. Tajjeb, mela jekk aħna nistgħu nirreplikaw il-kliem jew il-ħsieb, jew affarijiet oħra, tajjeb, fuq magna, aħna nqisu li dik il-magna hija magna intelliġenti. Tajjeb, issa il-kelma AI għandha wkoll kelma artifiċjali, jiġifieri li aħna qed nirreplikaw dik il-funzjoni fuq il-magna. U kif żviluppa dan kollu? Żviluppa f'dan l-aħħar 70 sena, pratikament minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija, meta wara t-Tieni Gwerra Dinjija, ovvjament in-nies bdew jifhmu l-importanza tal-kompjuters. Bdew saqsu lilhom infushom imma nistgħu nagħmlu affarijiet oħra b'daw il-kompjuters?

tajjeb u biha jirnexxilna nsolvu ħafna mill-problemi. Mela ħafna drabi l-AI iħares lejn natura, tajjeb l-elementi tagħha, forsi n-naħal pereżempju, tajjeb jew il-moħħ tal-bniedem ukoll, u jislet minnhom ideat li nistgħu nużawhom issa fuq il-kompjuters.
Tidher li se nsibu għajnuna kbira minn l-iżvilupp tal-AI, imma Nistgħu nsibu t-tfixkil? Tista' ssib ġiex affarijiet, jiġifieri din hija xabla taqta' mill-ġiex naħat bħal kollox. Tista' tintuża għal affarijiet tajjeb u tista' tintuża għal affarijiet inqas tajbin. Per eżempju, computer vision. Computer vision huwa meta l-kompjuter ikun qed iħares u jinterpreta dak li hemm għaddej. Din per eżempju tintuża ħafna man-nies anzjani, nies li forsi jgħixu waħedhom, immaġinaw inti f'nofs ta' lejl qomt u waqajt mal-art, tajjeb. Il-kompjuter jista' jinduna, mhux biss jinduna, imma anke jkellmek Jipprova jara jekk ġralek xi ħaġa u jekk inti ma tkellmux lura javża lil xi qraba minn tiegħek. Hemm ukoll kwistjoni ta' armamenti pereżempju, tajjeb li armamenti jistgħu jintużaw llum il-famużi drones jintbagħtu minn pajjiż għal ieħor, jibbombordjaw pajjiż għal ieħor u da kollox awtomatikament. Tajjeb jiġifieri da kollox għandu t-tajjeb u l-ħażin tiegħu Ovvjament kif tuża dit-teknoloġija, però naħseb in ġenerali dit-teknoloġija hija teknoloġija importanti ħafna u ħa tagħmel ħafna ġid lid-dinja kollha. Però se tqajjem ukoll problemi etiċi. Iva, problemi etiċi ħa jsiru żgur. Jiġifieri kif għamilt aċċenn għalih l-ewwel ukoll, dit-teknoloġija tista' tirreplika s-sensi tal-bniedem. Tajjeb, mela ladarba aħna jirnexxilna nirreplikaw dawk is-sensi tal-bniedem, tajjeb, jirnexxilna wkoll nagħmlu robots li huma simili għalina. Tajjeb, u mbagħad x'se jiġri hemmhekk meta jkollna problema biex niddistingwixxu bejn bniedem u robot? X'jiġri jekk pereżempju dawn ir-robots isiru jħobbuna? Tajjeb, hekk kif kelb iħobbok, tajjeb, tista' taqbad inti u tgħid ara ħa mmur holiday ħa nitfih? Tista' etikament titfih? Min-naħa l-oħra jekk inti ssir tħobbu, tajjeb, x'inhuwa d-dmirijiet tiegħek lejh din il-ħaġa? Jien naf immaġina pereżempju kwistjoni ta' mħallef. Tajjeb, int ħa taċċetta li jkollok imħallef li huwa robot? Tajjeb, dan mhux se jkollu, mhux se jħoss għal dak il-bniedem li hemm quddiemu, mhux se jara l-istorja ta' wara dak il-bniedem, imma dan ħa jaqta' sentenza purament skont il-liġi. L-istess fuq il-karozzi li jsuqu waħedhom. Tajjeb, ħa nafdahom issa. Jekk inti għandek kwistjoni etika, bħal pereżempju, hemm accident, taf li ħa jsir l-accident, imma l-options tiegħek huwa jew li jmut dak ta' ġol-karozza, jew ħa ttajjar dak li hemm fit-triq, il-min ħa tagħżel? Qed nippruvaw nirreplikaw u nikkupjaw moħħ il-bniedem mill-aħjar li nistgħu. Nistgħu naslu xi darba illi nikkupjaw kompletament, nirreplikaw moħħ il-bniedem? Bil-mod li hemmhekk mixjin, jiġifieri llum il-ġurnata wkoll hemm teknoloġiji li huma bbażati fuq moħħ il-bniedem. Per eżempju, waħda minnhom hija n-neural networks. Neural networks huma proprju jaħdem skont kif jaħdem moħħ il-bniedem. Ovvjament mhux eżatt, għax għadna ma nafux eżatt kif jaħdem moħħ il-bniedem, imma dak li nafu s'issa. Hemm techniques oħra ġodda li proprju ġew żviluppati f'dawn l-aħħar xahar snin, jisimhom deep learning, fejn dawn iktar qed jirreplikaw dak li hemm f'moħħ il-bniedem. U tant qed jirreplikawh tajjeb li f'ċertu competitions dawn qed jaqbżu wkoll dak li kapaċi jagħmel il-bniedem. Jiġifieri aħna 'l hemmhekk mixjin, biss ovvjament tant għadna ma nafux biżżejjed illi għad fadlilna ħafna żmien ta' riċerka biex naslu s'hemmhekk. X'inhu l-kontribut tal-AI f'oqsma oħra ta' riċerka? Iva, l-kontribut tal-AI huwa ħafna. Tista' tgħid l-AI imiss kważi ma' kollox. Ġifieri jekk jien nista' ntik ġiex eżempji żgħar ħafna, waħed huwa fil-kamp mediku, tajjeb, fejn ħafna drabi l-AI jiġbor l-informazzjoni ta' ħafna pazjenti, tajjeb, imbagħad inti meta jkollok ħafna informazzjoni tgħaddiha lil dawn l-algorithms, lil dawn il-programmi, tajjeb, u huma joħorġu b'ċertu informazzjoni utli ħafna għar-riċerka. li għenet anke fil-passat biex ġew skopruti mediċinali ġodda. Ħaġa oħra wkoll, pereżempju anke proġett li għandna hawnhekk huwa fejn għandu x'jaqsam fuq skejjel, tajjeb, jiġifieri aħna niżviluppaw logħob, logħob li juża l-AI u dan il-logħob qed jgħin it-tfal jitgħallmu, tajjeb, pereżempju proġett partikolari qed jgħin it-tfal li jitilqu mill-iskola qabel, dawk li nsejħulhom early school leavers. L-idea li biex kemm jista' jkun nipprovaw nżommhom fis-sistema edukattiva. Ġifieri kif tista' tara l-AI tista' tgħid imiss mal-ħajja tagħna kollha kemm hi. U iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar se jsir importanti. Proset, nirringrazzjak.
Huwa fatt li l-intelliġenza artifiċjali aktar ma jmur aktar qed tkun preżenti fid-deċiżjonijiet li nieħdu fil-ħajja ta' kuljum. Nafu wkoll li din it-teknoloġija qed tuża lingwa, jew kif insejħulha code, biex biha tiġbor u tipproċessa din l-informazzjoni. Kos. Allora, ħanarġa lura għal moħħ il-bniedem. Għax anki il-moħħ għandu lingwa li biha jikkomunika. X'inhi s-sura ta' lingwa li jużaw iċ-ċelloli tal-moħħ biex jikkomunikaw ma' xulxin? U għara kemm ikun tajjeb kieku jirnexxinna ninterpretawha. Dr. Noel Zammit u riċerkatur zazuħ li jispeċjalizza fuq l-interpretazzjoni tal-lingwa tal-moħħ.
Dr. Zammiċ, konna ġejjin law semmejt li n-nuroni. Xiġri fihom dawn in-nuroni waqt li persuna jkollha ħsieb għaddej minn moħħa? E nibdew nispjegaw x'inhu neuron. Mela n-neuron hija ċellola tal-moħħ li tiġġenera attività elettrika. Ejja nqabblu dil-massa dal-ammont kbir ta' neurons ma' gru kbir ta' nies. In-nies jużaw il-lingwa tad-diskors u n-neurons jużaw il-lingwa tal-elettriku. Meta n-nies jibdew jikkomunikaw bejniethom u f'daqqa waħda uħud minnhom jibdew jolteraw, ibiddlu, ċertu karatteristika tad-diskors, pereżempju l-intensità, jibdew jgħajtu, jew ir-rata tad-diskors, jibdew jitkellmu iżjed mgħaġġel, da jurik li inqalgħet xi ħaġa partikolari. xi ħaġa partikolari għall-moħħ u għall-ħsieb. U meta l-moħħ ikun qed jiġġenera l-ħsieb, ċertu karatteristika tal-lingwa tal-elettriku jinbidlu wkoll. Waħda minn dil-karatteristika importanti hija r-rata ta' kemm il-vultaġġ jitla' u jinżel, dawk li aħna nsejħulhom neural oscillations. Dawn in-neural oscillations aħna nkejluhom billi nużaw tagħmir partikolari jissejjaħ l-EEG f'persuni li jkunu qegħdin jipperformjaw jew jiġġeneraw ċertu ħsibijiet u b'hekk ittina l-abiltà li nistudjawhom iżjed fid-dettall. Allura dawn in-neural oscillations kif jgħinu jiġġeneraw il-funzjonijiet tal-moħħ? Mela, neural oscillations jiġu ġġenerati minn grupp partikolari ta' neurons li jikkomunikaw bejniethom. Dawn in-neurons jirċievu l-informazzjoni, pereżempju, ġejja minn stampa u jittrasmettu informazzjoni oħra. Biex inkun iżjed konkret, qed nieħdu l-eżempju tal-attenzjoni. Waqt l-attenzjoni, dawn il-grupp ta' neurons jaġixxi jishom passatur. Qegħdin jirċievu l-istampa, però qegħdin jiskartaw, jiffiltraw sabiex jiffokaw fuq parti mill-istampa. Dak huwa l-essenza tal-attenzjoni. U x'ġara? Dak li ħareġ huwa differenti, ġie mibdul minn dak li daħal. Allura dawn jistgħu joħolqu problemi mentali? Preċiżament.
Fir-riċerka li nagħmlu aħna, li hija kkoordinata mill-Professur Richard Muscat, irriżultalna li ċertu tip ta' kundizzjonijiet, fosthom l-ADHD, li pazjenti bl-ADHD jimmanifestaw problemi fl-attenzjoni, dawn jiġġeneraw oscillations li huma abnormali. Tant hu hekk li meta aħna nevalwaw l-effettività ta' trattament farmakoloġiku li huma jingħataw, irriżulta li dan l-istess trattament, barra dawk l-effetti li ġġenera fuq il-ħsibijiet, iġġenera wkoll bidla f'din l-oscillation, reġa' rriversja l-abnormalità biex ġabha b'tal-istess mod l-istess kwalità ta' persuni li ma jbatux bil-kundizzjoni. Riċerka komplessa ħafna, fejn qed nittamaw li se twassalna. Mela, qabel xejn din il-lingwa tal-elettriku qed tgħinna biex nifhmu kif il-moħħ jiġġenera ċertu funzjonijiet. Fl-istess ħin qed tgħallimna wkoll il-mekkaniżmi abnormali f'ċertu kundizzjonijiet, pereżempju tal-ADHD. Fejn jidħlu t-trattamenti farmakoloġiċi, din ir-riċerka qed tgħinna biex nifhmu kif qegħdin jaħdmu dawn it-tip ta' trattamenti. Eventwalment din il-lingwa tal-elettriku ħa tgħinna nikkreaw djanjosi ġodda iżjed milli jkunu bbażati fuq kwestjonarji ta' sintomi, kif qegħdin preżentament illum, iżda jkunu bbażati fuq dawn in-neural oscillations li jirriflettu direttament dik l-attività tal-moħħ. Dawn ħa jgħinuna biex niddistingwu pazjenti minn oħrajn b'iżjed preċiżjoni u, fl-istess ħin, ħa jgħinuna wkoll sabiex naslu l-aqwa trattament għal dik il-kundizzjoni partikolari.
Biex il-moħħ jaħdem, dan juża l-lingwa tiegħu tal-elettriku, sew meta jaħdem tajjeb kif ukoll meta jaħdem ħażin. Mela, jekk kif qalilna Noel, permess tar-riċerka bdejna ninterpretaw din il-lingwa li tħaddem il-moħħ, Nistgħu b'xi mod nużawha biex nikkoreġu l-moħħ milli jaħdem ħażin. Il-kirurgu tal-moħħ Ludwig Zrinzo huwa pionier u riċerkatur fit-terapija msejħa Deep Brain Stimulation. U minn għandu nixtieq niskopri daqsxejn aktar fejn wasanna f'din ir-riċerka. Mr.
Zrinzo, x'nifmu b'DBS? Mela, id-DBS hija proċedura li jgħidulha deep brain stimulation. Xi tfisser din? Tfisser li nagħmlu operazzjoni biex indaħħlu wires irqaq irqaq b'preċiżjoni kbira f'post fil-fond tal-moħħ u mbagħad mezz ta' wires oħrajn li jgħaddu taħt il-ġilda jingħaqqad ma' magna qisu pacemaker imma minflok għall-qalb għall-moħħ li s-soltu nagħmluha fuq in-naħa hawnhekk tas-sider taħt il-ġilda. B'din il-pacemaker nistgħu neffettwaw il-funzjoni tal-moħħ u ngħinu ċertu tip ta' mard li jaffettwa l-moħħ. U min jikkwalifika għal din it-terapija? Mela, nistgħu nużaw din it-terapija f'nies li għandhom problemi bil-movimenti tagħhom, il-moħħ ma jikkontrollax il-movimenti kif suppost. L-iktar marda komuni hija l-Parkinson's disease, fejn dak li jkun ikollu r-roda, l-ebusija. Ħafna drabi Min ibati bil-Parkinson's disease imur tajjeb ħafna bil-mediċini, il-mediċini huma biżżejjed. Però hemm minoranza ta' pazjenti li wara ftit tas-snin il-pilloli ma jibqgħux jaħdmu kif suppost. Ir-rogħda wara ftit sigħat terġa' tibda tiġi, l-ebusija tibda tiġi, dawn jaqbdu jmorru jixtru pereżempju, huma ġejjin lura jibbiesu ma jistgħux jerġgħu lura lejn id-dar. u b'mezz tad-DBS nistgħu nġibu l-ħajja tagħhom iktar predictable, is-sintomi jkunu kkontrollati għal ġurnata sħiħa. Importanti ngħid li d-DBS mhijiex kura għal dan it-tip ta' mard, imma hija trattament li tista' tgħin il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun. Sewwa, sewwa interessanti dik. U x'tgħallimna allura? kif jaħdem il-moħħ.
Il-fatt li tidħol fil-fond fil-moħħ. Dan huwa punt interessanti u aħna meta kull darba li noperaw fuq pazjent nippruvaw nifhmu mhux biss kif qed ngħinu l-pazjent, però x'qed nagħmlu fuq il-moħħ biex dawn is-sintomi jiġu għall-aħjar. U fil-fatt hemm teorija bħalissa li huwa importanti ħafna fid-dinja tax-xjenza fuq il-moħħ li aħna qed naħsbu li l-moħħ huwa organu. li jbassar il-futur. Issa jekk meta jbassar il-futur ibassar ħażin, mela mbagħad ikollna sintomi li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tagħna. Pereżempju, jekk inti tilgħa t-taraġ bil-lejl u taħseb li hemm tarġa oħra u m'hemmx, qisek tieħu pass fil-vojt u tkun qisek ħa taqa'. Aħjar ma tkunx qed tbassar il-futur ħażin, meta tneħħi dik it-tbassira ħażina, mela mbagħad is-sintomi jmorru għall-aħjar. U hekk qed nagħmlu

Biex nagħti eżempju, dak li jkun jaħseb li jdejh maħmuġin, jaħsel kemm jaħsel idejh, il-moħħ ibassar li jdejn huma maħmuġin. U din tant tinfluwenza l-ħajja tiegħu jew tagħha li ma jkunx jista' jinfunzjona fis-soċjetà. Issa, qed nagħmlu riċerka Londra li operajna diġà fuq sitt pazjenti u ħamsa minn dawn is-sitt pazjenti li kienu affettwati verament ħażin bl-OCD, Issa sejrin tajjeb ħafna. Ġifieri dawn il-wires irqaq irqaq poġġejnihom f'post tal-moħħ li qed inwaqqfu l-moħħ li jagħmel din it-tbassira ħażina li l-idejn huma maħmuġin. Xi kemm gawdew minnha nies hawn Malta din? Mela Malta għalissa qed nagħmlu dat-tip ta' terapija fuq nies li għandhom problemi bil-movement disorders, il-maġġoranza tagħhom hija Parkinson's disease. Dan is-servizz ilu għaddej xi sitta seba' snin u bejn ħamsa u għaxra pazjenti kull sena jagħmlu l-operation, dis-sena għamilna seba', u nistgħu wkoll naraw daqsxejn filmat ta' pazjent li għadu kif kellu l-operation ftit ta' ġranet ilu. Is-Sur Muscat ibati bil-marda tal-Parkinson's disease u hemm ħafna sintomi li jiġu mal-Parkinson's disease, waħda minnhom hija r-rogħda. u ilu jbati bir-roda għall-aħħar tmien snin, disa' snin. Ftit ta' ġranet ilu għamilna operazzjoni jgħidulha deep brain stimulation. Daħħalna ġiex electrodes f'parti tal-moħħ li jgħidulu s-subthalamic nucleus u għaddejna l-wires taħt il-ġilda għal pacemaker li qiegħed mitfi bħalissa taħt il-ġilda hawnhekk. Tistgħu taraw ir-roda u issa li ħa nagħmlu nixgħalu ftit il-magna. Int orajt nixgħaluha? Mhux għalik. Hemmhekk.

Xi differenza?
L-għoda waqfet kompletament.
Għaw xalik, għaw xalik.
Għal dawn l-axħar tisa snin kont imbati bil-marti tal-Parkinson's Wara l-intervent kirurġiku li sar fuqi, ir-roqda sparixxiet għal kollox u l-għeja li kont inħoss meta kont nagħmel xi ħaġa waqfet ukoll. Inħossni erġajt twilit mill-ġdid.
F'dawn l-aħħar ftit snin, fl-okkażjoni ta' Science in the City, tkellimna fit-tul fuq ir-riċerka. U dan l-aħħar video li rajna jurina biċ-ċar il-valur tagħha. Din is-sena missejna ftit mit-temi relatati mar-riċerka fil-moħħ. Tkellimna fuq l-użu tal-proċessi tal-moħħ bħal attenzjoni, il-memorja u meta nieħdu deċiżjonijiet. Tkellimna fuq il-modi li jirreplikaw il-funzjonijiet ta' moħħ il-bniedem f'teknoloġiji ġodda. Tkellimna wkoll fuq il-lingwa elettrika tal-moħħ li tinbidel minn proċess għall-ieħor. U fl-aħħar tkellimna fuq kif din il-lingwa tista' tiġi manipulata waqt it-trattament ta' deep brain stimulation biex tikkura mart relatat mal-moħħ. L-istudju tal-moħħ għandu valur għalija u għalik. L-abbiltà li għandna li nifhmu l-moħħ u l-funzjonijiet tiegħu hija ċ-ċavetta li biha nistgħu inbassru u noħolqu futur aħjar.